tal-introduzzjoni. Eh, eh, nixtieq nibda b'avviż skejken, ġifieri l-ewwel nixtaqt nifraħ il-laqda tal-għalima tal-Malti li mhux biss reġgħet qamet imma qed torganizza numru ta' attivitajiet li nittamaw jgħinu lil għallim u xek. Ehm, imbagħad inserta eh, ħafna mill-għalima huma nisa u xek nasab hija professjoni li b'xi mod tattira ħafna nisa, allura xtaqt nawgura lin-nisa kollha li qegħdin hawnhekk u li forsi qed jisimgħuna. Nirringrazzjakom talli ġejtu wara ġurnata xogħol biex tisimgħu dak li għandi ngħid fuq is-sinonimi. Bħalma għedt meta tajt taħdita fuq qasam tal-grammatika, jiena t-tħejjija tiegħi mhijiex pedagoġika. Jiġifieri jien hawnhekk ħa ngħaddi xi ftit li naf fuq is-sinonimi sewwa u fuq is-semantika b'mod ġenerali, Imma mbagħad nistgħu nagħmlu diskussjoni issa jew jew f'ħin ieħor fuq kif nistgħu nadattaw imbagħad dan il-materjal għall-klassijiet sewwa u għal studenti ta' etajiet differenti u ħiliet differenti. Mela, jiena ħejjejt xi slides li nispera għalhekk għamlu ma' jitilgħu. Mela, is-sinonimi bej wieħed u ieħor għalkemm dan huwa terminu tekniku b'xi mod qisu mm, kulħadd ikun familjari miegħu jew ħafna nies ikunu familjari miegħu anki tfal żgħar. Oliver Friggieri fid-dizzjonarju tat-termi letterarji Mhux tajjeb ngħidu, Joseph fil-bidu fl-introduzzjoni qisu għamel qasma bejn qisu taħdidiet ta' natura lingwistika u taħdidiet ta' natura letterarja. Hawnhekk meta niġu fis-semantika da jiġi qasam li għandu mit-tnejn insomma, mhux hekk, li jerħi fiż-żewġ oqsma li kultant noqogħdu nifirduhom għal xejn insomma aħna. Mela, Oliver Friggieri fid-Dizjunarju tat-Termini Letterarji jgħid li sinonimu huwa kelma li għandha l-istess tifsira ta' kelma oħra, il-grassett huwa tiegħi sewwa, jew li hi marbuta mill-qrib fit-tifsira ma' kelma oħra fl-istess ilsien. Ehm, issa, jiena ħa nifoka fuq l-ewwel parti, dik li għamilta bil-grassett. It-tieni parti, eh, għalkemm hawnhekk Oliver qiegħed b'xi mod itenni eh, diskors li kemm il-darba jsir, Din dal-kunċett tal-qrubija fit-tifsir huwa kemm xejn perikoluż fis-sens li eh, fejn naf jiena furketta il-kelma furketta t-tifsira tagħha hija qrib tal-kelma imarfa u tal-kelma sikkina, ma ma nistgħux ngħidu li furketta imarfa u sikkina huma sinonimi. Jew oħxon Il-kelma oħxon hija qrib il-kelma rqiq, imma ma nistgħux ngħidu li huma sinonimi, anzi, is-soltu ngħidu li huma bil-kontra, antonimi, opposti. Jiġifieri, aħjar ninfokaw fuq l-ewwel parti li hija kliem bl-istess tifsira, fl-istess ilsien, fl-istess lingwa. Jiġifieri, qed ngħidu, qed nitkellmu fuq nomi allura bħall-ilsien Malti u l-lingwa Maltija, x'hekk ilsien u lingwa ngħidu li huma sinonimi. Jista' jkunu verbi ma wkoll jkunu sinonimi bħal tispera u tittama, Aġġettivi, ħafna aġġettivi jkunu sinonimi bħal żgħir u ċkejken, pereżempju. Jista' jkun avverbji ma wkoll li jkunu sinonimi bħal dlonk jew minnufih u immedjatament. Anke prepożizzjonijiet bħal fil-kexxun u ġol-kexxun jistgħu jkunu sinonimi. Jew konġunzjonijiet bħal imma, iżda, però u xi kliem ieħor ukoll bħal madankollu, Anke l-kelma biss tista' tkun sinonimu mhux hekk? Ħafna drabi fil-bidu ta' sentenza inkun qed xi ħaġa mbagħad ngħid biss, dan ma jgħoddx għal dawn il-każijiet pereżempju. Tajjeb ngħidu wkoll li mhux bilfors is-sinonimi jibqgħu fl-istess parti tad-diskors, jiġifieri jista' jkolli aġġettiv li huwa sinonimu ma' verb, bħal sħun u jaħraq. Jew inkella jkolli aġġettiv, bħal xena sabiħa, sewa l-kelma sabiħa, li huwa sinonimu ma' nom, xena bellezza. Jew li huwa sinonimu ma' frażi magħmula minn prepożizzjoni, artiklu u nom, xena tal-istampi. jew verb fin-negattiv, xena ma tpinġihiex, ġifieri dawn huma lkoll sinonimi. U l-aħħar żewġ eżempji jwassluna għal punt importanti. Ħafna drabi meta naqraw fuq is-sinonimi, l-eżempji li naraw ikunu eh, kliem sempliċi, kelma waħda. Però ħafna sinonimi jinvolvu frażijiet jew saħansitra djomi, jekk trid anka qwiel. Ġifieri stinat Huwa sinonimu ta' rasu iebsa, ta' għandu ras ta' żonqor, u u oħrajn, jew inkella żgħir, apparti li huwa sinonimu ta' ċkejken, kif għedna ftit ilu. Huwa sinonimu wkoll tal-frażi daqs nitfa, daqs tikka, daqs naqra, bilkemm jidher, eċċetera F'daqqa, Alla rriedha, ċum bum, ġifieri anke tip ta', x'naqbad ngħidilhom, interjezzjonijiet ukoll jistgħu jkunu sinonimi, mhux hekk? Ħabta u sabta. Hina f'kelma bħal aktarx jew x'aktarx ġili tkun sinonima ma' forom bħal qabbli, dak aktarx ma jiġix, dak qabbli ma jiġix, dak kapaċi ma jiġix, jista' jkun ma jiġix, għandu mnejn ma jiġix, eċċetera. Jew il-kelma pereżempju sinonima ma' eżempju, ma' bħal, ma' ngħidu aħna, għall-argument, għas-saħħa tal-argument. Sew, jiġifieri l-punt li qed nipprova nagħmel hawnhekk huwa li Mhux bilfors kelma waħda jkollna, imma jista' jkollna frażijiet bħal dawn li qed nagħtu hawnhekk. Issa, jekk naraw studji tat-teorija tas-semantika, meta jiġu s-sinonimi jkollhom definizzjoni pjuttost dejqa li ma tantx li ma tantx tħalli spazju għal għal gris, insomma, ġifieri jew abjad jew iswed. Żewġ kelmiet ikunu sinonimu jekk nistgħu npartu waħda mal-oħra. Waqt li l-valur semantiku, il-valur tat-tifsir, il-valur stilistiku ta' reġistru, eċċetera, tal-espressjoni jibqa' xorta. Ġifieri, skont dawn id-definizzjonijiet pjuttost dojoq, Nistgħu nħaddmu l-kriterju ta' tpartit, mela jekk għandi kelma bħal persuna u nista' naqbad l-istess kuntest u nibdilha ma' ma' sino- ma' kelma oħra jew jew frażi oħra u jkolli l-istess tifsira, allura hemmhekk għandi sinonimi, mela wara l-bieb hemm persuna, wara l-bieb hemm xi ħadd. Nistgħu ngħidu li persuna u xi ħadd huma sinonimi. Imma jekk ngħid wara l-bieb hemm raġel, f'dal-każ ma nistax ngħid li raġel huwa sinonimu ta' persuna, għax jista' jkun hemm mara, jista' jkun hemm tifla, jista' jkun hemm tifel. Sewwa, jiġifieri fejn toqgħod waħda trid toqgħod l-oħra biex ikollna sinonimi. il-parti l-oħra ta' tpartit. Ġifieri rrid noqgħod attent li ma' kuntest impartat il-kliem, ġifieri jekk ngħid nannu għandu z-zokkor, nista' mpartatha ma' nannu għandu d-dijabete. Però jekk ngħid nannu għama l-kafe jieħu tnej zokkor, ma nistax ngħid mal-kafe nannu jieħu tnej dijabete. F'sens nista' ngħidha għadni kemm għedtha, pero ma taħdimx u meta jkollna sentenza li b'xi mod ma taħdimx jiena ħa nagħmilha mxengla sewwa f'dawn is-slides. Eh, mhux qed nuża mhux qed nuża l-istilla l-aesthetics li soltu jintużax ħafna minnhom huma b'xi mod possibbli. Ovvjament mhumiex normali jew forsi jżarżru ma ma nistgħux neskluduhom bħala sentenzi, tal-inqas mhux minn punt di vista eh, strettament sintattiku. Punt ħalli jissemmu għal valur semantiku. Eh, ġifieri jien nista' ngħid missier it-tifla sifer jew il-papa tat-tifla sifer għalkemm huma sinonimi nafu li t-tieni waħda għandha valur semantiku differenti mill-ewwel waħda. Eh, barra minn hekk jekk għandi frażi bħal jum il-missier ma nistax impartata kif ġipu laħaq ma' jum il-papa. jew jekk ngħid Vassalli magħruf bħala missier l-ilsien Malti, dik ħa tkun stramba jekk ngħidha Vassalli magħruf bħala l-Papa tal-ilsien Malti. Qed ngħid l-istess ħaġa imma hawnhekk qed nirrikonoxxu li missier, apparti t-tifsira ta' papa, mhux hekk, ta' ġenitur maskili, għandha wkoll it-tifsira ta' persunaġġ li jkun importanti ħafna fil-bidu ta' xi moviment jew ta' xi, ta' xi, naf, teorija, ta' xi, ta' xi ħaġa partikolari. Mela, biex naraw daqsxejn kif taħdem is-sinonimija u jekk effettivament għandniex sinonimi fil-lingwa, sinonimi veru propri fil-lingwa, li ħa nagħmlu dan, aħna normalment imdorrijin infittxu shortcuts fil-ħajja x'hekk, imma hawnhekk ħa nieħdu triq itwal. Jiġifieri Ħa nsemmi numru ta' kunċetti tas-semantika, provajt inżommhom kemm jista' jkun fil-qosor, li ħa jgħinuna mbagħad għat-tielet parti, li fiha nerġgħu niġu għas-sinonimi suppost armati b'għodod li nkunu ssennejnihom daqsxejn iktar sewwa. Mela. Il-forom u t-tifsir, jiġifieri essenzjalment meta nitkellmu fuq il-lingwa nkunu qed nitkellmu fuq forma u tifsira dak li għandna, jiġifieri l-lingwa hija qabel xejn Kemm ngħid ħaġa oħra wkoll, sħabna tal-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti qaluli li dan is-suġġett apparti li jintgħallem fis-sekondarja, jintgħallem ukoll fil-post-sekondarja. Allura hawn żidt ukoll xi punti li forsi jkunu rilevanti iktar għal min qed jagħmel dan is-suġġett għall-avvanzat jew għall-intermedju, imma dejjem dawn il-kunċetti dejjem jistgħu jiġu adattati għal udjenzi differenti. Bażikament, jiġifieri meta nitkellmu fuq lingwa qed nitkellmu fuq dan iż-żwieġ bejn forma li tista' tkun miktuba jew mlissna u tifsira, tifsiri u tifsira insomma. U r-rabta bejniethom ngħidu li hija arbitrarja, jiġifieri m'hemm l-ebda raġuni partikolari għaliex din li għandi ħdejja tissejjaħ karta, sewwa stajna sejjaħnilha xi ħaġa oħra. Tant hu hekk li naraw li l-istess kulur jista' jissejjaħ b'ismijiet differenti f'lingwi differenti, jiena ħadt erbgħa hawnhekk bħala eżempju. Tant hi r-rabta hija arbitrarja, ġifieri mhix motivata, li l-forma tista' tinbidel maż-żmien. L-ispalla, kif nafu fl-antik, kienet tisseħħ kitf u tnejn kienu kitfejn. Inbidlet il-forma. Illum għaddej minn tista' targumenta li hemm bdil ieħor għaddej, ħafna nies flok il-qadd tismagħhom jużaw il-waist, flok il-ġenbejn tismagħhom jużaw il-hips. Mhux hekk, il-ħuġbejn jew is-suf tal-għajnejn saru l-eyebrows għal numru ta' nies. Jiġifieri Tant m'hemmx rabta bejn il-forma u t-tifsira li tista' tinbidel. Bħalma jista' jinbidel it-tifsir. Jiena nħobb insemmih dal-eżempju ta' karozza li nsibuha ddokumentata f'dizzjunarji ta' 250 sena ilu, anki iktar, imma b'tifsira differenti minn kif nużawha llum, lanqas biss kellhom karozzi dak iż-żmien. Ġifieri, it-tifsira tista' tinbidel. Imbagħad hemm tipi differenti ta' tifsir sewwa, hemm dak ngħidulu t-tifsir letterali li jkun jien naf newtrali jew fattwali u t-tifsir mhux letterali li ma jkunx realistiku imma jkun figurattiv. Ġifieri jien nista' ngħid jew dak jgħid ħafna jew xorob li moħħi jew ħadli moħħi, ħadli rasi, jiġifieri Alla ħares ħadli rasi hux hekk? Għax kieku mhux qiegħed hawn biex ngħidilkom li jgħid ħafna. Jew flok għajjejt nikteb, nista' ngħid qlajt idi imma ma nkunx qlajtha minn postha hux hekk? Jiġifieri hemm it-tifsir letterali u t-tifsir mhux letterali. U fost l-oħrajn it-tifsir letterali naqsmuh f'tipi differenti anke meta nanalizzaw il-letteratura sewwa hemm il-metafora, Fil-letteratura tkun metafora friska. Il-barra mill-letteratura tkun metafora ngħidulha mejta. Fil-verità, jekk tieqaf taħseb fuqha mhi mejta xejn, jiġifieri hija ħajja ħafna. Ġifieri meta ngħidu issallabt biex xtrajt dar, ma nkunx issallabt, hux hekk? Jiġifieri hemmhekk għandi żewġ affarijiet li mad-daqqa t'għajn m'għandhomx x'jaqsmu ma' xulxin, jiġifieri jiena x'għandi x'naqsam mat-tislib? Sewwa, imma qiegħed nassoċja t-tbatija sewwa s-salib u nagħmel metafora. Jew qtiltni Ħammut bid-daħk, jiġifieri għall-aħħar qtiltni hux. Il-metonimija, jiġifieri qed nuża kelma biex nirreferi għal xi ħaġa oħra, meta qed ngħid pejjep żewġ pakketti, qed ngħid li mhux pejjep il-pakketti, imma pejjep ta' ġol pakketti, pejjep is-sigaretti, mhux hekk. Jew jekk ngħid inħobb naqra l Dun Karm, mhux il-Dun Karm inħobb naqra, imma x-xogħlijiet ta' Dun Karm, jiġifieri qed nuża kelma biex nirreferi għal xi ħaġa oħra. Jew l-iperboli, l-eżaġerazzjoni, din hija hija mifruxa ħafna fil-lingwa sewwa, speċjalment il-lingwa mitkellma. Ehm, smajta ġejja minn seba' mili bogħod il-ħanin. Qatt kejjilhom jew. Eh, fittixthom kull imkien, kull imkien, kull post inkun fittix, inkun fittix żewġ ikxax, jenu xek. Ehm, jina taqqabli tambur ta' widnejja, ġviri, l-aħwa, kem nażeġeraw, ġviri, imma so. Issa, l-ambigwità, il-forma ħafna drabi tkun ambigwa. Issa hawnhekk hawn numru ta' termini li jiena ġieli ġew f'idejja xi noti li jitqassmu fil-klassijiet li nibda nara xejn ta' taħwid. Jiġifieri jekk forsi nistgħu nagħżluhom minn xulxin, inkunu naħseb qed nagħmlu pjaċir lil kulħadd. Jiena hawnhekk qed nimxi mad-definizzjonijiet l-iktar mifruxin, jiġifieri dawk li qisu kristallizzhom Lyons u mbagħad baqgħu jiġu ripetuti minn numru ta' lingwisti sewwa. Ġifieri mela, hemm ambigwità li tista' tkun jew fuq il-livell tal-kitba, jew fuq il-livell tat-taħdit, jew fuq it-tnejn li huma. Issa, meta l-ambigwità tkun biss fil-livell tal-kitba, dawk jissejħu omografi, Għomod tfisser l-istess u grafi, grafija l-kitba. Sew għandhom l-istess kitba, il-pronunzja imma differenti. Allura hawnhekk kif qed taraw jiġifieri dal-kliem huwa ambigwu fil-kitba. Meta ngħidu l-ambigwità tiżvinta u x'hekk jiġifieri ġara u ġara. għandi qarsa u għarsa, tajjar u tajjar. Sewa din hija ambigwità fil-kitba biss, dawk huma omografi. Imbagħad hemm l-omofoni. Hawnhekk għandna l-istess ħoss u x'hekk omofoni, imma l-kitba tkun differenti. Ħafna drabi tawna ħafna eżempji fil-Malti li ħafna minnhom ikunu bl-għajn u bl-akka bħal xagħar u xagħar, telgħa u telgħa, eċċetera sewwa. Issa, meta l-ambigwità tkun kemm fil-kitba u kemm fit-taħdit nitkellmu fuq żewġ fenomeni, l-omonimija jew il-polisemija, sewwa? Jiġifieri importanti li nżommuhom daqsxejn distinti għax ġili l-omografi jisejħu omonimi, ehm, tajib li, li nżommu distinti kemm jista' jkun. Mela, ħanibdew mill-omonimija. Omonimija, l-istess isem qed ngħidu hawnhekk. Il-kitba u l-pronunzja jkunu l-istess, imma la jkun hemm rabta fit-tifsir u jekk toqgħod fittex jekk tkun taf l-entomoloġija lanqas hemmhekk ma jkun hemm rabta fin-nisel tal-kelma. Ehm, ġifieri jekk nara l-ħall bħala verb u ħall bħala l-liquid u l-vinegar m'hemm l-ebda rabta bejniethom la fit-tifsir u lanqas fin-nisel tagħhom. U d-dizzjunarju da ħafna drabi jimmarkhom billi jagħmel numru superscript, kif kif għamiltu hemmhekk jiena fis-slides, jew il-mandolina l-istrument mużikali u l-mandolina l-frotta. Fil-każ tal-polisemija, għandi xi ħaġa daqsxejn differenti. Il-polisemija semantikament hi iktar interessanti għaliex għax l-omonimija hija kombinazzjoni So, l-omonimija hija kombinazzjoni ġifieri għandek żewġ kelmiet li minħabba żviluppi storiċi inzertaw iltaqgħu. Fil-polisemija imma għandi kelma waħda li, bi proċessi aktarx metaforiċi jew bi proċessi ta' assoċjazzjoni, kelma waħda jkollha numru ta' tifsiriet li b'xi mod ikollhom relazzjoni bejniethom. Mela, nista' nara li l-għonq aktarx beda bħala l-parti tal-ġisem, imma mbagħad estenda għal parti tal-qmis, għax hekk l-għonq tal-qmis, jew l-għonq tal-flixkun għax ikun jixbħu, u kull ħaġa li għandha dik l-għamla, bħall-għonq tal-utru pereżempju. Jew inkella l-isfar beda mill-kulur, imbagħad assoċjajna l-parti tal-bajda li mhix bajda, biex hekk ngħidulha l-isfar, xi ħadd li jkun pallidu ngħidulu isfar u x'hekk kif sfar. U nużawha wkoll għall-antisettiku, ġifieri tajt tajt għamilt taqgħu tajt ħanamel ftit isfar fuq il-ferita, fuq il-barxa. Għaliex? Għax huwa isfar u x'hekk, tal-għew nisfar, jiġifieri għalhekk ikun hemm rabta. Jew jiena f'skutella, apparti li tfisser reċipjent, tista' tfisser ukoll dil-parti tal-qurrija, u x'hekk, l-iskutella tar-ras. Din nagħmluha ħafna fil-partijiet tal-ġisem, naqbdu oġġett u nxebbħuh mal-parti tal-ġisem. Il-galletta, apparti dik li tiekol, hemm il-galletta tal-irkoppa, u x'hekk, il-qanpiena, apparti dik li ddoqq, għandek il-qanpiena tal-ħalq, is-saqaf tal-ħalq, il-ħajta tal-ilsien, eċċetera, il-qasba tas-sieq. Ħafna verbi li kellna naqbdu d-dizzjunarju u niftħu l-verbi ħa naraw li l-biċċa l-kbira jew ħafna ħafna verbi huma polisemiċi, jiġifieri għandhom iktar minn sens wieħed. Jekk nieħdu tiekol bħala eżempju, tista' tuża l-ewwel sens aktar xi jiġina f'moħħna jkun in-numru wieħed, tiekol plattaġin. Imma nużawha wkoll fis-sens ta' jaqbdek l-ikel jew jaqbdek il-ħakk, hux hekk, jiġifieri qed jieklu mnieħru. Fis-sens ta' xaġa titerra u x'hekk, il-mewġ jiekol il-blat. Meta xi ħadd jiflik u tgħidlu kielni bil-ħars. Jekk xi ħadd jaħtfek, tgħid kif taħt ħalqi kielni. Jew tibqa' dell f'xi ħaġa tgħid kilt tal-komodina, pereżempju, x'hekk. Għandek tifsiriet differenti, b'xi mod ilkoll assoċjati, marbutin ma' xulxin. L-omonimija, sewwa jiġifieri mela qed ngħidu żewġ kelmiet m'għandhomx x'jaqsmu ma' xulxin imma nzertaw minħabba żviluppi storiċi nzertaw għandhom l-istess għamla kemm fil-kitba u kemm fit-taħdit. Dawn aktarx jiġru għax ikun hemm xi tip ta' ħoss li ntilef, jiġifieri aħna nafu li fl-Għarbi kien hemm is-s enfatika u s-s li għandna fil-Malti imma fil-Malti intilfet l-enfatika, allura safra, il-femminil ta' isfar, u safra, vjaġġ, inzertaw omonimi. Però m'hemm l-ebda rabta bejniethom, mhux hekk bejn il-kulur u li tagħmel vjaġġ, la sinkronikament fit-tifsira u lanqas storikament. Jew inkella tittoja, tittoja, hux hekk? Hu interessanti għax it-th fil-Malti jsir t. Allura, it-towja tista' tfisser kemm tirmonka karozza u kemm twaqqa' l-friża ta' xi ħaġa, mhux hekk, tistenniha tittowja xi laħma. Hija l-istess ħaġa, sewwa, jiġifieri għandna konverġenza fonetika x'iħoss intilef. Inkella, minflok dan li jiġri huwa li x'iħoss jinbidel. Pereżempju, laqqam huwa wkoll każ ta' omonimija, jiġifieri jew tagħti laqam lil xi ħadd, dak laqmuh Jew inkella tlaqqam siġra. Issa, l-għeruq kienu differenti. L-ewwel wieħed kien l-b, imma peress li l-b u l-m jixxiebħu bħala ħsejjes, bħala fonemi, insertaw iltaqgħu. Jew inkella jien naf fil-każ ta' fit-Taljan kellek vista, vista, skużawni, u viżita. Sewwa, imma bil-Malti it-tnejn isiru vista. Allura li żżur lil xi ħadd hija vista għax hekk, u l-fakultà li tara hija wkoll vista. E, Imorru lura l-polisemija. Il-polisemija ehm, li ħan iġu bżonna minn ftit ieħor biex inkomplu fuq is-sinonimi, ħafna drabi tkun ikkawżata mill-metafora jew il-metonimija li semmejna ftit ilu, l-iktar il-metafora. Ġifieri dik li nxebħu ħaġa moħra li ma daqqatajn tgħidha x'għandhom x'jaqsmu xulxin. U l-metafora ħafna drabi, qed nissimplifika hawnhekk, tagħma l-metafora ħafna drabi tkun jew assoċjazzjoni fl-għamla, jew assoċjazzjoni fil-funzjoni. Mela ż-żiemel tal-ħwejjeġ, ngħidulu żiemel għax b'xi mod xebbahni, l-għamla tiegħu xebbahniha ma' żiemel, mhux hekk, mal-annimal. Jew fil-funzjoni, jiġifieri bużżieqa nużawha għal belun u x'hekk, jew għal min jinfaqa' jibki mix-xejn għaliex għax bħal bużżieqa jinfaqa'. Anke l-verb jinfaqa' huwa każ ta' ta' polisemija u x'hekk għax mhux biss bużżieqa tinfaqa' imma anke persuna tista' tinfaqa' f'xi tip ta' emozzjoni. Jew inkella li semmejna ġifieri l-metonimija. Ġifieri li sens jintuża l sens ieħor, mela jekk ngħid rota, rota hija kemm il-wheel u kemm il-bicycle, ġifieri il-parti qed jintuża għas-sħiħ għal kollu kemm hu. Jew it-takkuna hux hekk tgħid tgħid Illum ħriġt bit-takkuna, ma tkunx ħriġt bit-takkuna biss, ikollok iż-żarbun kollu kemm hu. Imma takkuna, apparti li jfisser il-parti t'isfel daqsxejn għolja taż-żarbun, jista' jfisser tip ta' żarbun partikolari. Inkella għandna metonimija li hija pjuttost regolari bejn il-kontenut u l-kontenent. Mela jekk ngħid il-platt kielu kollu, ma jfissirx li kiel il-platt. Dawn ma tistax toħodhom letteralment, hux kieku farrak snienu biex kiel il-platt kollu, ma kiel ta' ġol-platt. Il-flixkun xorbu f'niswiegħed, flixkun ma tistax tixorbu, tal-ġol-flixkun tixrob, hux hekk? Hemm anke relazzjoni bejn min jipproduċi xi ħaġa u l-prodott, ir-riżultat. Din li semmejna, jiġifieri meta ngħid iħobb jisma' l-Mozart, mhux il-Mozart, imma x-xogħlijiet, il-prodott ta' Mozart. Jekk ngħid Libes ir-Rolex ta' missieru mhux il-persuna li pproduċitu imma l-arloġġ aktar jew xi prodott ieħor. Jew jiena xtara Lamborghini pereżempju. Hemm anke spiss l-assoċjazzjoni bejn il-materjal u l-oġġett. Jista' jkollok kaxxa tal-landa, il-materjal, imma mbagħad ikollok l-oġġett il-landa taż-żibel. Anke jekk ma tibqax tal-landa bħala materjal, xorta tibqa' tgħidilha l-landa taż-żibel. Bħalma l-qasba Xi darba kienet vera magħmula mill-qasab u x'hekk kienet qasba, illum tkun magħmula minn fuq mill-fiber aktarx imma xorta tibqa' ssejħilha l-qasba għal tas-sajd jekk ngħid sewwa. Il-proċess u riżultat ukoll, jiġifieri l-kelma bini tista' tirreferi kemm għall-proċess, il-bini tal-belt ħa numru ta' snin, jew inkella r-riżultat, il-bini fil-belt antik ħafna jew il-bini barokk, eċċetera. U anke bejn il-post u l-istituzzjoni, din hija mifruxa ħafna, ġifieri nista' ngħid il-bank qiegħed il-pjazza, imma mbagħad nista' nirreferi wkoll l-istituzzjoni, il-bank se jnaqqas l-impjegati jew il-knisja jien naf qiegħda hemmhekk u x'hekk. U jien naf il-knisja mbagħad nirreferi għall-istituzzjoni jew l-università nista' nagħmel hekk u l-bqija. Issa, wara dak kollu, ħalli, ħalli norbtu ma' dak li konna qed nitkellmu fuqu fil-bidu fuq is-sinonimi. Mela, ehm, Sossur li ħafna minnkom familjari ma' xogħlijiet tiegħu, tagħna numru ta' distinzjonijiet importanti. E, tagħna distinzjoni fejn fin ta' sinkronija u diakronija, tana wkoll din id-distinzjoni importanti ħafna bejn ir-relazzjonijiet li hemm bejn il-kliem u kklassifikahom fi tnejn, relazzjonijiet sintagmatiċi, mindudin jew orizzontali biex nuża s-sinonimi hawnhekk sewwa jew relazzjoni paradigmatika li tkun wieqfa jew vertikali. Qabel ma nispjega x'inhuma, għalkemm uħud minnkom aktarx diġà familjari magħhom, tajjeb inżommu f'moħħna li l-kliem Għalkemm aħna forsi mdorrijin narawh maqtugħ, iżolat f'dizzjunarju, fil-verità bejn il-kliem hemm dix-xibka ta' relazzjonijiet, kważi qiegħed f'għanbuta u kelma malli tismagħha qisha tixgħellek kelma oħra f'moħħok, hux hekk? Jekk ngħid Jien naf jekk ngħid ktieb, jista' jkun li hemm min tixgħellu l, jien naf kelma bħal rumanz jew dizzjunarju, allura t-tip ta' ktieb. Jkun hemm min tixgħellu forsi awtur, kittieb, min jagħmel il-ktieb. Jista' jkun hemm min tixgħellu stampatur jew stamperija. Jista' jkun hemm min tixgħellu, jien naf, il-werrej, il-kapitlu, allura l-partijiet, jew min f'moħħu jaħseb fil-karta, allura qed jaħseb fuq u l-ispina jingħafs għall-ktieb u l-qoxra qed jaħseb fuq il-ktieb bħala oġġett fiżiku u nibqgħu sejrin hekk insomma. Mela. Is-sinonimi jaqgħu ma' ta' taħt sewwa ma' relazzjonijiet paradigmatiċi, imma għandna bżonn l-oħra wkoll biex nagħrfu bejn is-sinonimi. Mela, relazzjoni sintagmatika dik li ngħidulha vertikali, skużawni, orizzontali, Minduta sewwa, mela. Bażikament hija li kelma is-sens tagħha f'termini semantiċi sewwa ngħidu mela s-sens ta' kelma ħajkun affettwat mill-kliem li hemm qabilha u warajha. Jiġifieri kelma bħal qawwi ħatibdel is-sens tagħha skont li ma nom inpoġġi qabilha. Jekk inpoġġi baħar qawwi u rrid sinonimu allura ħammur għal imqalleb. Jekk ngħid raġel qawwi, sinonim ħa jkun oħxon jew mibrum. Kulur qawwi, sinonim ħa jkun jgħajjat, kulur jgħajjat. Jekk il-kafè jew it-te hu qawwi, allura karg huwa s-sinonimu. Jiġifieri bejn l-unitajiet, bejn l-elementi, fuq livell orizzontali hemm relazzjoni sewwa, waħda taffettwa l-oħra orizzontalment. Hemm ukoll dik li tissejjaħ kollokazzjoni, jiġifieri li l-kliem li s-soltu ssibu flimkien. Il-kliem kultant qisu bħalna l-bnedmin, hux? Hemm tnejn min-nies li tant ikunu flimkien li malli tara 'l wieħed tgħidlu hawn fejn hu sieħbek, fejn hu l-ieħor, kważi tistenna li ssib l-ieħor. L-istess il-kliem. Ma' injoranza tikkolloka, jiġifieri tmur, grassa, u x'hekk injoranza grassa. Imma ma nis, mhux lakemm nibdilha ma' stupidaġni, per eżempju, li bejn wieħed u ieħor tfisser bħal injoranza, ma taħdimx. Ehm, jew, ma nafx taqblux miegħi, imma nista' ngħid faqqgħet gwerra, u x'hekk, dak huwa l-mod idjomatiku kif ngħiduha, faqqgħet gwerra. Però ma' rewwixta, naħseb iktar nużaw qamet rewwixta, u x'hekk, milli, milli faqqgħet rewwixta. U bil-maqlub, ma nafx ma gwerra nużawix qamet, qamet gwerra, ma nafx, bħalissa ma tantx tiddoq li jiena, u xekk. Ovvjament ħajkun hemm uħut li huma daqsxejn uħut li huma mm, x'naqbad ngħid kif naqbad daqsxejn snob qishom bħala kliem Ġifieri eh, Joseph pereżempju fix-xogħlijiet tiegħu ħobb isemmi l-kelma ċappa u xek ċappa jekk ħadd tpoġġi kelma qabel aktar xa tkun dlam, dlam ċappa. Dik kważi kważi hija kollokazzjoni qawwija ħafna, ġifieri ċappa f'dak is-sens wara kelma ehm, aktar se jko- se jk- se- qabilha se jkollha dlam. Ħalli għal imbagħad ċappa f'kuntesti oħrajn tista' tuża, ma vera ma ftit kliem naħseb u xi naf ċappa flus forsi naf eh, ċappa ċappa demm ma nafx kemm il-ċappa oħra jista' jkollok. Eh, jew kella safa, ma safa tikkollok kelma bħal aggredit jew safa arrestat, però mhux normalment ma tikkollokax kelma b'sens pożittiv bħal safa ppremjat ma taħdimx għax safa normalment warajha imur kliem b'konnotazzjoni jew b'tifsira negattiva. Ladarba qed nitkellmu fuq il-livell orizzontali rridu nitkellmu anke fuq l-idjomi, jiġifieri l-idjomi dawn huma daqsxejn iktar fissi issa mill-kollokazzjonijiet għax ma nistax fil-kollokazzjonijiet nista' nibdel xi elementi, hawnhekk malli ħa nibda l-element żarmajt l-idjoma, ġifieri tagħmel il-bsaten fir-roti sinonimu ta' ta' aslu, ta', ta bastun u aslug. Imma ma taħdimx hekk. Jew jekk flok ġidaru mal-ħajt ngħid ġidaru maċ-ċint, żarmajtha, issa ġiet letterali. Jew il-kliem bħaċ-ċerasa, mm. Nista' jekk irrid ngħid il-paroli bħaċ-ċirasa imma nkun tlift l-idjomatiċità tagħha. Ir-relazzjoni paradigmatika mill-banda l-oħra hija vertikali. Jiġifieri mela jien għandi binja bħal mar mixja bil u hemmhekk għandi numru ta' possibiltajiet fuq livell vertikali. Nista' ngħid mar mixja bil-kelb, mar mixja bil-poodle, mar mixja bil-husky, mar mixja bil-kelb tal-kaċċa. nista' anke flok mixja. Mela qishom dawn huma spazji u x'hekk meta qed nitkellem meta qed nikteb għandi spazju vojt u qed nimlih. Imma għandi numru ta' possibiltajiet. Mela nista' ngħid mar mixja bil-kelb, mar passiġġata bil-kelb, mar dawra bil-kelb, mar ġirja bil-kelb. Però taħdem mar bikja bil-kelb, mar dalma bil-kelb? Aktarx le. Għax għandi numru ta' possibilitajiet. U allura hawnhekk tidħol is-sinonimija, bħalma tidħol l-antonimija u oħrajn, għax jiena, mixja, f'ċertu kuntesti nista' npartatha ma' passiġġata. Imma mhux bilfors f'kull kuntest. Jekk ngħid, għaraftu ġej mill-mixja tiegħu, hemmhekk ma nistax ngħid għaraftu ġej mill-passiġġata tiegħu. Sewwa, jiġifieri skont il-kuntest li jkolli. Mela, niġu lura għas-sinonimi. Issa suppost għandna inkunu f'pożizzjoni aħjar li nwieġbu dik il-mistoqsija li hemm isfel, jekk ma jekk ma jimpurtax nibda minn isfel. Is-sinonimi jeżistu fil-lingwa, jiġifieri jista' jkollok sinonimi perfetti jew ġieli jsejħu assoluti, jiġifieri li fejn insib waħda nista' nsib l-oħra, fejn insib kelma jew espressjoni nista' nsib l-oħra u l-valur semantiku jkun l-istess. It-tweġiba, jekk nista' nantiċipa, hija le. U ħa nagħti numru ta' raġunijiet għaliex le. U dak huwa s-sabiħ tal-lingwa li tant hemm tant hemm kulur jew lewn fil-kliem li diffiċli ħafna li jkollok żewġ kelmiet jew żewġ espressjonijiet li huma identiċi semantikament li huma sinonimi perfetti jew assoluti. Ħafna drabi Meta nitkellmu fuq is-sinonimija, nużaw termini bħal kważi sinonimi, sinonimi parzjali, u hemm terminu ieħor bħalissa qed jaħrabli, kuntestwali, sinonimi kuntestwali, sewa li f'kuntest jaħdem u f'kuntest ieħor le. Insomma, hemm numru ta' aġġettivi li ntużaw mal-kelma sinonimi biex juru li perfetti perfetti mhumiex. Eh, mela, jekk naqbdu daw l-eżempji bħal jum u ġurnata, tnax u tużżana, lewn u kulur, qadim u antik, naraw li hemm numru ta' differenzi. Mela, fil-kollokazzjoni, ġifiri, toqgħod jum l-om bħala frażi, imma ma taħdimx ġurnata l-om, minkejja li jum u ġurnata huma sinonimi. Jiena jolqotni, per eżempju, li ehm, meta xi ħadd jgħid eh, morna ġurnata sqallija. Ġifieri aktarx ma ngħidux morna jum sqallija tista' tgħidha u ma jkun ġara xejn kulħadd ħajfmek, imma aktarx id-drawwa jielu nużaw il-kelma ġurnata hemmhekk. Imma mbagħad meta jiżdiedu l-ġranet, naqilbu l-kelma jiem, ngħidu mort erba' ijiem eh, sqallija, ma nafx eh, taqblux miegħi forsi niddiskutu għal qudiem. Ġifieri jkun hemm anki dawn il- Kollokazzjonijiet fini ħafna. Jien naf pereżempju l-frażi illum il-ġurnata ma taħdimx jekk tgħid illum il-jum. Tużżana u tnax ifissru twelf hux hekk numerikament m'għandniex fiex nitfixklu però tista' taħdem ma' bajd, ma' ravjul, ma' pastizzi. Jekk ħa nuża mal-appostli ħa nkun qed noħloq effett komiku hux hekk jiġifieri mhix il-kollokazzjoni li wieħed jistenna, qed naħsad għal raġuni jew oħra. Kulur u lewn għandhom l-istess tifsira bejn wieħed u ieħor, però kuluri naħseb għandha iktar tifsiriet apparti li lewn kull ma jmur naħseb qed tiġi qed tintrabat iktar ma' sens daqsxejn letterarju, kważi poetiku. Kuluri fisser ukoll il-crayons, pereżempju tgħid xtrajt kaxxa kuluri, ma naħsibx ngħidu xtrajt kaxxa lwien. L-imġiba sintattika tagħhom ġieli tkun differenti. Mela, araw daqsxejn, flok it-tifel beda jibki, jiena nista' ngħid it-tifel qabad jibki. Bħal ma nista' nuża sinonimi oħrajn sewwa nista' ngħid infexx jibki, per eżempju, jew infaqa' jibki, imma ħa nżommu ma' dawn iż-żewġ sinonimi. Nista' ngħid beda ktieb ġdid, mela issa flok verb warajha poġġejt frażi nominali. Imma jekk ngħid qabad ktieb ġdid, dik għadha tfisser li beda jaqrah, jew beda jiktbu, jew imbagħad immur għal tifsira oħra li dan qabad il-ktieb. Jew jekk ngħid il-film beda issa, nistenna hekk impartata ma' il-film qabad issa? Waħda interessanti hija din ir-relazzjoni li hemm bej ukoll u anki. Ngħidilkom id-dritt għadni ma ħsibx fiha fid-dettall, però naħseb hemm numru ta' osservazzjonijiet li nistgħu nagħmlu. Ġifieri, bla dubju hemm każi fejn waħda nista' nuża flok l-oħra. Dan l-eżempju sibtu mill-korpus sewwa, mhux biss l-Istati Uniti imma wkoll il-Kanada, mhux biss l-Istati Uniti imma anki l-Kanada. Però, araw ftit x'jidhrilkom, jekk ngħid, it-tifla ġiet ukoll, ukoll impoġġija fuq wara, imma it-tifla ġiet anki, sintattikament hija stramba, u bil-maqlub. Anki nista' nuża fil-bidu, hux hekk? Anki t-tifla ġiet, imma ukoll it-tifla ġiet, mingħajr l-intonazzjoni tajba, eċċetera, aktarx li żgħarżagħ. It-tielet punt, il-polisemija, issa familjari ma' dan il-kunċett. Żewġ kelmiet diffiċli jkunu sinonimi perfetti. Għaliex? Għax kull waħda minnhom ikollha t-tifsir differenti jew aktarx waħda minnhom tal-inqas ikollha iktar minn tifsira waħda. Jiġifieri domanda u mistoqsija nafu li huma sinonimi, pereżempju agħmel domanda u agħmel mistoqsija, però jekk domanda għandha tifsir oħra, jekk ngħid hawn domanda kbira fis-suq, ma nistax nparitatha ma' hawn mistoqsija kbira fis-suq u nżomm l-istess tifsira. Jew inkella ilsien u lingwa, din naħseb il-mistoqsija jagħmluha lilkom bħalma jagħmluha lili. Jgħidulek, għaliex qed jgħidu l-lingwa Maltija mhux l-ilsien Malti u nibdew bis-soltu kantaliena insomma. Għandna bżonnhom it-tnejn li huma fil-lingwa. Ilsien, apparti li s-suspett tiegħi huwa li Ilsien qisha u kull ma jmur qed tikkolloka kważi b'mod esklussiv ma' Malti, l-ilsien Malti. Ma nafx tarawhiex bħali imma għalkemm tista' tgħidha, aktarx ma tismgħax jien naf l-ilsien Ċiniż jew l-ilsien Finlandiż, tista' tgħidha imma aktarx imorru għall-kelma lingwa. Barra minn hekk, il-lisien għandha numru ta' tifsiriet oħrajn. Jien hawnhekk niżżilt uħud minnhom. Apparti l-organu fil-ħalq, tista' tfisser ukoll dik il-biċċa drapp taħt il-lazz taż-żarbun, hux hekk, l-lisien taż-żarbun, l-ilsien tal-qanpiena, issa dalwaqt nisimgħu fuq fuq l-ilsna tan-nar fuq ras l-appostli, tista' tkun biċċa art twila, f'nofs il-port joħroġ ilsien ta' art, eċċetera. Eħe, u per eżempju, it-temp u l-ajru kif nafu huma sinonimi, u xek it-temp fetaħ, l-ajru fetaħ. Imma it-temp għandha iktar tifsiriet, jekk ngħid f'temp ta' sekonda, ma nistax nagħmilha f'ajru ta' sekonda, it-temp tal-verb ma taħdimx jekk nagħmilha l-ajru tal-verb. Il-bandisti jżommu mat-temp ma taħdimx. Imma bil-maqlub, ajru għandha użi li temp m'għandhiex. Jekk ngħid il-forzi tal-ajru, ma nibdilhiex ma' forzi tat-temp. Jew dak moħħu fl-ajru ma taħdimx jekk moħħu fit-temp. Fis-sens moħħu fit-temp nista' ngħidha, imma sintendi bdilt it-tifsira. Jiġifieri xi ħadd iffissat fil-meteoroloġija. Ehm, imbagħad li jiġri huwa li kemm il-darba s-sinonimi ikollhom differenzi eh, fil-reġistru, fl-istil, tkun hemm sfumaturi differenti. Per eżempju, waħda tkun iktar teknika. Ehm, itil u omiċidju, eh, ħġiġa ta' deni u termometru. tabib tal-ġilda u dermatologu. Fil-bidu semmejna zokkor u dijabete. Sew għandek waħda li tkun popolari ta' kulħadd u l-oħra li hija aktar teknika speċjalizzata. Għandek numru ta' termini li termini bħal nanna kola li huma ta' kulħadd. u oħrajn li huma ta' ftit Maltin, ta' grupp ta' Maltin, ħafna drabi marbutin ma' xi żona partikolari. Mela, ħafna Maltin jgħidulha Nanna Kola, imma r-Rabat ta' Malta jgħidulha, ħafna Rabtin, jgħidulha Żajba Żajbona. It-tajra Xi Maltin, l-iktar in-naħa t'isfel, iż-Żejtun u Marsaxlokk jgħidulha l-Manoċċa, il-ġugarell qed ngħid sewwa, u mbagħad nies oħrajn jgħidulha fjamma u oħrajn jgħidulha ħamiema, sewwa, it-tifsir hija l-istess, però did-darba għandna differenza djalettali. Mhux l-ewwel darba li jkollna sinonimi bħalma semmejna fil-bidu missier u papà li waħda minnhom tkun marbuta mat-taħdit tat-tfal. Jew tal-kbar kif jitħaddtu mat-tfal. Jew tal-kbar meta jiċċajtaw bejniethom bħal u ġieħu mimmi jew tiekol u tpappi, torqod u tninni. Ġieli jkollok terminu li b'xi mod jimplika xi tip ta' ġudizzju. Mela mod tonfoq u mod tberbaq, tberbaq flus, sew għandek għandek ġudizzju għaddej hemmhekk. Jew ewfemiżmu, ġifieri tista' tgħid xitan jew tgħid ta' denbu twil jew ta' taħt sammikiel, jien naf tista' tgħid warrani u tista' tgħid patata pereżempju, x'hekk għandek Għandek dal-kod, daw l-eżempji. Ovvjament jistgħu jmorru f'direzzjoni oħra, jista' jkollok wieħed li huwa vulgari, jew wieħed li huwa ehm, tad-daħk. Sewwa ġifieri naf jekk ċertu kuntesti ngħid il-kamra l-baxxa pereżempju, aktarx li li nissel tbissima jew jew tal-affarijiet. Xtaqt ehm, ma nafx kemm għandi iktar ħin, Joseph, ehm, Inna qisu 40 minuta bi wieħed u ieħor. Mela ħalli ħalli nipprova nagħlaq. Qisu ħames minuti oħra xek. Tajb ngħid jew. Bi 25 qisu. Tajb ħafna kieku. Mela, e, żgħiru xkejken xtajt naqbad ma' daw it-tnejn bħala qisu case study sewa bħala eżempju biex nifukaw fuqhom. U provajt nagħmel analiżi permezz tal-korpus. L-ewwel nett, żgħiru xkejken Kif ivarjaw minn xulxin? Ivarjaw fil-frekwenza, jiġifieri jiena meta qed ngħid żgħir qed ngħid li fil-korpus fittixt il-kelma żgħir, il-femminil tagħha żgħira u l-plural żgħar, u l-istess ċkejken, ċkejkna, ċkejknin. Qed tarawha d-differenza, d-differenza hija kbira, hija enormi, jiġifieri l-forma żgħir, żgħira u żgħar jintużaw bil-wisq iktar minn ċkejken u l-forom tiegħu. It-tieni differenza, fl-oqsma fejn insibuhom. Kif nistgħu naraw hawn, ċkejken, jekk niffukaw, mela dawn huma l-oqsma tal-korpus sew, jiġifieri l-korpus huwa maqsum f'oqsma bħal testi akkademiċi, testi legali, tal-letteratura, il-gazzetti u l-bqija. Li nistgħu naraw huwa li ċkejken, pereżempju, f'testi legali ftit li xejn insibuha, issa t-testi legali huma ħafna hawnhekk kif qed naraw, kulma hemm 164 darba. Jew nistgħu nżidu dawn l-għaxra magħhom forsi, ħa? Waqt li fil-letteratura raw daqsxejn, minkejja li huwa iżgħar, ħafna iżgħar bħala qasam, fil-letteratura ssibha ħafna l-kelma ċkejken. Araw ftit issa meta nfittxu l-kelma żgħir. Il-kelma żgħir f'testi legali nsibuha ħafna. Fil-letteratura, akkont jew paragun ma tantx insibuha. Qed hemmhekk, imma bħala diskrepanza ma tantx insibuha. Jiġifieri dik tibda tindika għalhekk li żgħir u ċkejken huma marbutin ukoll bl-użu. Jiġifieri jekk qed taqra fejn naf jien sentenza ta' imħallef jew fil-qorti titkellmu fuq id-daqs ta' kamra partikolari, aktarx se jużaw żgħira, mhux hekk, u jkejluha. Ċkejkna, kamra ċkejkna naħseb ma tfissirx biss li l-kamra hija żgħira, imma hemm element ta' ħlewwa, ta' għożża qisu, fiha, hux hekk? Allura l-kollokazzjonijiet huma differenti jekk inħarsu lejn il-corpus ħa naraw li ma' żgħir, u żgħira u żgħar, insibu kliem bħal intrapriżi, negozji, skala, sewwa skala żgħira, relattivament, skala skużawni ktibtha darbtejn, età, investiment, impriżi rrid nikteb hemmhekk, kien hemm intrapriżi u impriżi. Qed naraw ukoll ħafna kliem li ġej mir-Rumanz. Jekk nfittxu ċkejken, insibuha ma' raħal, gżira, kappella, għannej, tfajjel, tifla, tarbija, pajjiż, bambin. Jiġifieri anke l-kliem li s-soltu jinsab ma' żgħir u ċkejken jibdew jikxfu daqsxejn id-differenzi bejn dawn iż-żewġ kelmiet li nsejħulhom sinonimi. Eh, imbagħad ikollok frażijiet oħra u xek, jiġifieri jiena nista' ngħid dak ħaġa żgħira biex jaqbad u ma jiġikx, imma stramba naħseb li ngħid dak ħaġa ċkejkna biex jaqbad u ma jiġikx. Jew il xi ħadd ngħidlu m'għandix żgħar fuqi, Ġifieri m'għandix muniti, m'għandix fidda, dak huwa sinonimu mhux hekk? Ġifieri żgħar, muniti, fidda, imma mbagħad fidda jista' jkun sinonimu ta' foil, mhux hekk? Tagħmel il-fidda jew jew ikollok il-fidda pakkett ta' sigaretti. Ma taħdimx jekk ngħid m'għandix ċkejknin fuqi. Ovvjament it-tifsira possibbli hija hija oħra. U xtaqt nagħlaq b'żewġ punti. L-ewwel nett bdew iż-żewġ kwotazzjonijiet ehm, li huma pjuttost qawwijin imma bażikament tifakruna li fin-natura qatt m'għandek żewġ bajdiet jew żewġ werqiet jew żewġ ħaxixiet fi ġnien li huma eżattament l-istess. Sewwa, lanqas it-tewmin identiċi ma jkunu identiċi, wara ftit tibda tibda tinnota d-differenzi li għandhom, mhux hekk, bħal dik il-logħba Spot the Differences. Cruz li huwa awtorità fil-qasam tas-semantika saħansitra jgħid li kienet daqsxejn sorpriża lija wkoll, ġifieri jgħid li l-lingwi jistmerru is-sinonimi assoluti. Jistmerru, ġifieri li qed jipprova jgħid hawnhekk huwa li malli tidħol kelma aktar xi tibda tokkupa, tibda tgħix fi spazju semantiku daqsxejn differenti mill-kelma li kellna qabel. U t-tieni punt li xtaqt nagħmel huwa li s-sinonimi ovvjament insibuhom fit-teżawru. U ehm, forsi dil-ħaġa diġa ssir fil-klassijiet, imma nixtieq inħeġġeġ l-għallima la darba hekk qegħdin nitkellmu l-għallima biex ehm, jekk għandhom il-ħin u jekk le forsi jisibuh, iqattaw ftit tal-ħin matwal fuq kif tuża dizzjonarju, kif tuża teżawru. għandna numru ta' riżorsi, naħseb jien ħansemmi tnejn ewlenin. Hemm it-Teżawru ta' Albert W. Agius li jagħti s-sinonimi u l-antonimi. Dawn huma stampi li ħadt mis-sit tal-BDL. Mhux qed nagħmel riklama għax sibthom hemmhekk sewwa, kieku kien hemm sit ieħor kont noħodhom minnu. Naħseb tistgħu tixtruhom minn ħwienet oħrajn. Għax li hemm interessanti, ġifieri anke mqar fir-ritratt li jippreżentaw mal-ktieb, huwa li kelma bħal ħa Pereżempju, jitjielek b'żewġ tifsiriet. Mela waħda li takkwista, u x'hekk, tieħu xi ħaġa, u l-oħra bit-tieni tifsira li takkompanja, li tiggwida, li tieħu lil xi ħadd, li twasslu xi mkien. Sewwa, u mbagħad għandek l-antonimi allura tal-ewwel tifsira u t-tieni tifsira. Jiġifieri hemmhekk f'dik il-kaxxa żgħira hemm ħafna informazzjoni ta' natura semantika. lit-tfal nistgħu nlaqqgħuhom magħha u li nuruhom li mhux bilfors takkwista u ddabbar jistgħu jintużaw f'kull kuntest, jiġifieri t-tfal iridu, jew min juża t-teżawru, irid joqgħod attent liema sinonimu jagħżel mhux lakemm tibdel kelma m'oħra, kif konna qed naraw fl-eżempji li semmejna. U t-tieni wieħed huwa d-dizzjunarju, skużawni, it-teżawru tematiku ta' Dwayne Ellul, li jismu miegħu huwa tematiku sewwa għandu oqsma partikolari, l-iktar oqsma li jitħaddtu jew jiktbu dwarhom l-istudenti ngħid jiena tas-sekondarja qisu, imma mhux biss. U kif taraw għandu struttura daqsxejn differenti, ġifieri jien issa nista' mmur mela qed nikteb komponiment u għandi bżonn il-kunċett ta' ferrieħi jew ottimist u nibda nara l-kliem li hemm, ċajtier, divertenti, eżuberanti, ferħan, għandi nota ħdejh, għandi eżempju, għandi dawk li huma bl-iskur jew bil-grassett aktarx se se jintużaw iktar, se nużhom iktar minn oħrajn. Li għandu tajjeb ukoll huwa li għandek għandu t-tikketti. Għandu t-tikketti mela fih sija ċajt, ħdejha għandek idjoma, imma ta' warajha hija vulgari, għandek nota hija vulgari sewwa. U hemm tikketti oħrajn, insomma jew jgħidlek li l-kelma hija arkajka pereżempju, hija antika, mela qed ithijielek ħalli inti tiskopri li hemm dik il-kelma wkoll, imma qed jgħidlek oqgħod attent meta tużaha għax mhux bil-fors ħajfmek kulħadd. Ehm, jien ħani qafaw seliħin, grazzi u ħajr. Grazzi ħafna Michael, naħseb taqblu miegħi li kienet taħdita interessanti ħafna. Ehm, nimmaġna li għaw forsi xi mistoqsijiet jew kummenti min ikun jixtieq. Għanna ftit ħin u nkun nistgħu niddiskutu daqsxejn. Spera ma ħattilhom xi rashom. Jekk ma mhix mistoqsix, qed nistaqsikom forsi. Eh, Nista' nagħti kumment, Michael? Grazzi, hija Mario, għal sew. Michael, jiena bil-fors kelli insegwi din it-taħdita għax nagħlmu dan is-suġġett eh, eh, sixth form. Mela stajt tagħmel dan. Konti franka li naqra xogħol. Xejdu l għaw. Jekk tmur lura lejn id-definizzjoni tal-bidu ta' Oliver. Mela le. Prova ta'. Waħel kollox naħseb. Le ma ġara xejn jisak ma ssibiex ta'. Muni. Eh, jiena naħseb, Michael, li Oliver ta' dik id-definizzjoni appuntu tkellimt fuqha David, jiġifieri, biex jagħmel distinzjoni bejn is-sinonimi perfetti jew assoluti li għedt inti u l-kważi sinonimi. Allura meta qal għandna l-istess tifsira kien qed jirreferi għas-sinonimi perfetti jew assoluti. Fit-tieni parti meta qal li huma marbutin bil-qrib kien qed jirreferi għal kważi sinonimi li jersqu lejn xulxin imma ma tistax tgħid li huma perfetti. Issa imma mbagħad tiġi għall-argument tiegħek, jeżistu fil-fatt imma sinonimi perfetti għax biex ikollok sinonimi perfetti assoluti kif qed tgħid inti, iridu jkunu sinonimi li f'kull kuntest jistgħu jissostitwixxu 'l xulxin. F'kull kuntest! Issa jien dana nagħmel espermenti mal-istudenti tiegħi, ngħidilhom taħsbu li li b'kapaċi ssibu kelma u żewġ kelmiet li f'kull kuntest possibbli jistgħu jissostitwixxu 'l xulxin? Eh, issa din hija ovvjament x'jgħidulu hawn ġieħ ta' ras kbira għax jiena ngħid li dejjem ħa ssib xi sottilezza, xi shade of meaning kif jgħidu l-Ingliżi, li b'xi mod jew ieħor tiddistingwihom, jew kif qed tgħid, spjegajt tajjeb inti, li f'dal-kuntest jistgħu jissostitwixxu lil xulxin. Pereżempju jekk ngħidlek, tweġiba ħażina, risposta ħażina, hawnhekk jistgħu jissostitwixxu lil xulxin. Imma mbagħad meta ngħidlek, tibżax, xi darba ntih risposta lil dak, ma nistax ngħid xi darba ntih tweġiba. Ġifieri, kif għedt tajjeb inti għax di spjegajtha perfettament inti, diffiċli ssib żewġ kelmiet li jistgħu jissostitwixxu 'l xulxin f'kull kuntest għax dejjem ħa ssib xi każ fejn di ma tistax tiġri. Imma din biex biex na- biex biex eh, naħs- għaddet dal komment biex nuri li għal- għaliex Oliver ħass il-ħtieġa li ja- li jaqsam id-definizzjoni fi tnejn biex jagħmel distinzjoni bejn is- il- is-sinonimi assoluti u l-kważi sinonimi. Mhm. Eh, li- Ġifiri, ġili tintuża ta' dan is-sens ta' rubija fit-tifsir. Em, U hemmhekk inkunu, eh, jiena naħseb nippreferi kieku nuża jixxiebħu Naħseb xebh! Naħseb inkunu eqreb milli qrubija. Jiena nużat it-terminu kważi sinonimi nużah fil-klassi, Michael, il-kważi sinonimi, li jersqu lejn xulxin ħafna, imma ma li tistax tgħid li huma perfettament sinonimi perfetti, għax, nerġa' ngħid, dejjem ħassib xi kuntest fejn ma jistgħux jieħdu post xulxin, ma jistgħux jissostitwixxu lil xulxin. Grazzi Mario ta' ta' din. Eh, U li li xaqt inżid ma ta' eh, tweġiba u risposta għandek imbagħad interessanti wkoll li toħroġ fil-verb twieġeb u tirrispondi li ovvjament jistgħu jkunu sinonimi u xek. Ehm, Imma tirrispondi għandha tifsiriet oħrajn u xek. Cer, U mbagħad minna noħorġu l-aġġettiv, rispostus, u xek minni tawwa li sienu li ma tistax tagħmilha bl-oħra. Ehm, u dik turik allura ir-rikkezza u xek l-għana eh, li għanna bis-sinonimi u ehm, nifhem taġviri li diskors isir ħafna dabi fuq klim barrani li daħħal jiddaħħal fil-lingwa qisu għalxejn jew b'kapriċċ ħafna nies jgħidu. Però jekk toqgħod bil-kwiet u tanalizza, meta kelma tibda tinfirex, tinfirex mhux ma' xi ħadd li qed jużaha kważi, x'naqbad ngħid jien, ħa nerġa' nuża l-kelma kapriċċ, kapriċċ ta' darba jien naf f'xi programm pereżempju jew hekk, imma meta dil-kelma tibda tinfirex u tibda trabbi l-għeruq litteralment anki ma' kelliema monolingwi, jiġifieri ma' fejna fina anzjani li jitkellmu l-Malti biss, per eżempju, meta tismaħ lilhom ukoll jużawha dil-kelma mill-Ingliż, per eżempju, tgħid ħa nieqaf ftit u nosserva għaliex qed tintuża din. Jiena per eżempju għaliex anzjan li jaf il-Malti biss qed jgħidli tiwworjax, per eżempju. Minn fejn qed iġibha dik? Għaliex qed juża biex jitkessaħ? Għal argument qed insemmi. li xtaqt insaqsi jien jekk għandkomx, ġviri jekk is-sinonimi tiddiskutuhomx mal-istudenti. U jekk iva, kif tagħmluha? Jew forsi ġitkom xi idea waqt it-taħdita, ma nafx jew intom taħsbu fuq is-suġġett. Għax huwa importanti ħafna għall-istil, anke biex jarfu d-differenza bejn kelma u l-oħra għalkemm huma qrib xulxin huma differenti. Skużani, jiena għalliema fil-primarja Iva, nisimek. Tismani. Mhuwiex suġġett daqshekk faċli biex tfihem li tfal kiena nallem il-ħames sena tal-primarja u ili nallem imma inħoss li jisom it-tfal issa dażminijiet jisom qed ikunu ma tantx għandhom daqsaj vokabolarju. Aħna qabel pereżempju ngħidulhom sinjur tiġihom f'moħħhom malajr Għani, pereżempju, illum tgħidilhom Għani, jibqgħulek kważi ċċassati t-tfal. Pereżempju anki naf pjanta, xitla, Isom it-tfal illum għandhom nuqqas ta' vokabolarju fil-Malti. Ġifieri qed naraw aħna minn sena għal sena kemm qed jonqos dan tip ta' vokabolarju għat-tfal. U nsibha diffiċli kultant biex nagħmlu ċertu affarijiet lit-tfal. U tagħmlu allura lezzjonijiet tal-vokabularju speċifikament fuq il-vokabularju? Eh, ah, jina eh, nallem primara ta' San Ġwanġ biskot tal-istat. Dis-sena bdejna, għanna ħafna tfal li huma barranin. Hmm. Dis-sena bdejna eh, sistema li tfal qegħdin jinqasmu. Ġifieri mhm. tfal qegħdin jinqasmu skont il-livell fil-Malti, Per eżempju, jiena din is-sena qed nagħallem it-tfal li huma il-barranin biex niftehmu. Mhm. Issa għandna tliet livelli oħra tal-Malti, ġifieri hemm il-livell li suppost huwa l-livell pereżempju tal-year 5. Mbagħad għandna livell inqas u livell ieħor li huwa inqas. Ġifieri waqt il-lezzjoni tal-Malti tfal qed jinqasmu. Ġifieri ma nagħallimx it-tfal tal-klassi tiegħi biss. Qed tifhem? Hija problema, eh, għax il-barranin qed jiżdiedu ħafna fil jiżdiedu. Sfortunatament qed nispiċċaw ħafna drabi anki ċertu lezzjoni ikun naqilbu ħafna l-Ingliż. U naħseb waħda mill-affarijiet li tfal jisom mhux daqshekk qed ikollhom daqshekk għal Malti anki vokabolarju, għax anki jiena fedin nagħmlu r-reliġjon aħna. Nispiċċaw nagħmlu reliġjon bil-Malti, bl-Ingliż. Naħseb waħda mill min-nuqqasijiet li għandna, ġifieri, u anki tfal, illum il-tfal log fuq iktar qed ikunu iktar għall-Ingliż. Anki ktieb, inħeġġhom ħafna jaqraw bil-Malti. Ġifieri u nagħmlu pereżempju ġimgħa mela ħidu ktieb bil-Malti, ġimgħa oħra jieħdu wieħed bil-Ingliż. Għax hekk tħallihom jażdulek kotba bl-Ingliż, il-kotba tal-Malti, qas imissiwhom it-tfal. waħda mill-isna qed nara l-mal suma qed jonqos daqsxejn. Grazzi ta' dell-esperjenza li samta magħna. Għax naħseb eh, forsi anka permezz tal-għaqda xi moment ikun hemm diskussjoni fuq dan is-suġġett għax importanti li niddiskutuh il-metodoloġiji differenti għal għal tfal li l-Malti tkun l-ewwel lingwa tagħhom u tfal li Eżatt. Suppost għandna taħdita preparata fuq il-Malti għal barranin iktar tard. Eħe. Tajjeb, mela, tajjeb, mm. tajjeb, interessanti, tajjeb. Le proset ta' daw l-attivitajiet eh, li t-organizzaw, Joseph, u l-komplement. Għanna eh, bżon daqxejn support, ġifiri, għax kif taqbad tgħid, ġifieri bħala daqda żgħira hux, ġifieri jekk iktar ma jkollna sapport iktar aħjar għax eh, mhux faċli speċi tibqa' għaddej. Iva, ma nagħmlu mill-aħjar. Naħseb li anka l-għallima importanti li jkunu mm. msiba u xek, ma nafx hemm xi ħlażżaj naħseb jew ma nafx kif taħdem. Eh, l-ġismu għal-asħobija iva, ma hija ġifieri mhm. Pit, ilu jistenna biex jitkellem u koll. Ne, għabel xej proset Michael u proset l-organizzaturi. Osservazzjoni zaħir aktar mill-li komment. Naħseb li jekk xaħġa importanti ħafna li ħarġet il-lum fit-taħdita hija l-kelma kontest li ma tistax tagħti sinonimu u naqbad nellek ismatini sinonimu ta' qawwi għax jista' jkun li student għandu f'moħħu jien naf xi ħadd li għandu il-pis, mela jgħidlek eh, qawwi imbaċċaċ, qawwi oħxon. Ma jista' jkun li xi ħadd imbagħad ikollu f'moħħu xi ħaġa fferuċjata bħalma semmejt inti Michael fl-eżempju l-baħar li jista' jkun ifferuċjat jew il-baħar li jrid jibla l-art. Mhm. Allura naħseb illi ċerti eżerċizzji ta' għati sinonimu ta' qawwi għandhom jixgħalulna daqsxejn il-bozza l-ħamra. Ġifieri għandhom ikunu f'kuntest, ġifieri tagħti sentenza li jekk jien għandi f'moħħi l-baħar, mela nagħtiha f'sentenza ħalli l-istudenti jifhmu aħjar li jien għandi f'moħħi bħalissa li qed nitkellem fuq il-baħar li huwa qawwi u mhux fuq raġel li huwa qawwi jew il-kafè li huwa qawwi. Just osservazzjoni żgħira fuqha di għax kultant ittini ftit f'għajni anke l-mod meta ngħallmuha qisna qed naqalgħu il-kliem barra mill-kuntest tiegħu. Ejja, proset, osservazzjoni tajba għax dawn ġieli jingħataw anke f'xi kotba u x'hekk agħti sinonimu ta'. Vera, ġieli jekk ngħidlek tieni sinonimu ta' oħxon. Aktarx inti se taħseb L-ewwel tifsira, insomma ma nafx, imma nimmaġina tgħid tgħid mibrum jew jew mbaċċaġ u hekk, però forsi jiena f'moħħi għandi leħen oħxon jew għandi f'moħħi flokk oħxon jew ktieb oħxon, hemmhekk ma taħdimx ktieb mibrum u mbagħad hux hekk. Jiġifieri nista' ngħidha ma mhijiex kollokazzjoni idjomatika. Jiġifieri hija, speċjalment meta jkollok aġġettivi, naħseb li tagħti n-nom Ikun tajjeb ħafna, imma mhux biss, anke n-nomi, kif konna qed naraw, nom jista' jkun ikollu iktar minn tifsira waħda. Il-kuntest huwa fundamentali. Di bħal, ġifieri, meta jkollok jingħad teżawru u jkollok lista ta' sinonimi, mhux sakemm taqbad waħda u tqiegħda, fil-fatt, ġifieri, Forsi jkun tajjeb li anke jkun hemm dizzjonarju tal-kollokazzjonijiet, għax għaliex jiswa ħafna fit-tagħlim anke għal dawn min qed jitgħallem lingwa, flok jitgħallem vokabolarju ġifieri kliem għalih waħdu, l-aħjar jitgħallem frażijiet Għax aħna naqdu nġantu meta nitkellmu, ġifiri konna su frażijiet lesti ġo moħna u nużaw. Mhm. U naħseb tajjeb li xi darba anka nesploraw dil-possibilità li konna dizzjonarju tal-kollokazzjonijiet għax importanti ħafna. U kien sar xi studju fuq hekk jidher li kien hemm xi teżi fuq hekk imma nsejt xi sema li kien kienet għamlitu. Grazzjella eh, Dak iż-żmien kien kun jom Apulicino ma nafx jekk jekk kien bidel. Naħseb dak u ilu, dak l-istudju ilu naħseb ilu. Ija, kienet kienet għamlet studju fuq il-kollokazzjonijiet. Qasam partikolari kien niftakar sew tal-edukazzjoni kien. Ija, dawn huma wħud mir-riżorsi li għandna bżonn li sa fejn naf jiena qatt ma saru għall-Malti. Għax kif qed jgħid Joseph, jiġifieri mhux dlam għaliha u ċappa waħda, ma aħna aktarx nitgħallmuha flimkien u nitgħu waħda dlam ċappa. Mhux hekk, jew dan li kont insemmu, faqqet gwerra, ġifieri kif ħadd tkun taf eh, li ġifieri ma nafx taħsbux bħali ma gwerra nużawha jew mal-pandemija użajni jew xek meta faqqat il-pandemija. Imma fejna fien tista' tuża ma' battalja, faqqet battalja, Naħseb ma' gwerra, f'eżempju, qamet gwerra, naħseb illi tintuża minn qajjem gwerra, per eżempju. Qajjem. Qajt eh. magħha dik, żgur. Qajjem, qajt verb ieħor, kemm kemm naf li marbu. Qajjem. Jekk tgħid xi ħaġa kontroversjali tista' tqajjem gwerra. Ukoll, ukoll, nifhimha anke f'sens eh, metaforiku hekk ilu. Hemm imbagħad tgħidha qamet gwerra dan is-sens metaforiku forsi, ġifieri bħal bħal qam ħafna hmm. qamet ħafna qisu xejn. Naħseb jista' jkun li tintuża. Hmm. E daw huma interessanti ħafna, ġifieri hmm. darba konna minna eżerċizzju mal-klim tal-Mart li għandek verbi differenti, ġifiri mela jekk titkellem fuq ir-riħ, tgħid qabadni riħ u tgħid imbukkajt riħ. Imma ma tistax tuża fejn naf jiena ma' mart ieħor imbukkajt pereżempju, jew mhm. inaf eh, uġieħ jaqbdek u l-uġieħ jinfirex pereżempju. Imma jien naf mart ieħor tlaqtu jew tiddubbaħ jien naf jew insomma għandek għandek verbi differenti skont liema mard qed tirreferi għalih. Ehm, jien naf sola taqbdek pereżempju x'hekk. Ehm, Ej, eħe, u jizdi stejqbat, daw huma huma bżonn speċjalment għal dawk il-każi bħal li bdiet issemmi eh, sinjura eh, li kollok tfal li l-ewwel lingwa tagħhom mhix il-Malti. Allura daw iridu iridu jisalmuhom bħala bħala ċank u xek bħala unità waħda. U l-Finezzi ma jkunux kapaċi jiddistingwu bejnietom ukoll, ġifieri. Eh, Komment żgħir Michael, apparti ż-żewġ teżawri li semmejt inti ta' Aġus u ta' Dwayne, Hemm ukoll it-teżawru ta' Mario Saracino Glott ukoll. Jiġifieri għandna materjal kieku biex fuq xiex nimxu. Jien nużhom ħafna, eh, jien nużhom ħafna. Iva, iva. Hemm ukoll ix-xogħlijiet ta' Saracino Glott, tat-tnejn li huma fil-verità, għax ta' Erin il-Miklem li jagħti definizzjonijiet bil-Malti ma ħafna drabi jagħti sinonimi. Iva, ħafna. Iżgħodd, il-Miklem iżgħodd sinonimi fil-fatt. U mbagħad hemm jisom il-verżjonijiet imqassrin tiegħu ħansejħilhom hekk ta' ta' Mario li huma dizzjunarju teżawr, ġifieri jtik l-ispjega u kemm il-darba jtik ukoll is-sinonimi. Ija, riżorsi għandna kif qed tgħid inti ġifieri, hemm anke forsi xi tentattivi online li jkun sabiħ ukoll dik li beda jsemmi Keith meta ta' definizzjonijiet ta' qawwi, l-baħar qawwi ma baqax għal Kelma waħda, kif għamilt jiena fl-islajd, jien għamilt baħar imqalleb. Imma ħaseb fl-idjoma baħar jibla' l-art, pereżempju. Jiġifieri, tajjeb ukoll li niftħu r-rabtiet, għax aħna meta nitkellmu dak li nagħmlu, hux hekk? Jiġifieri, issa kelli f'moħħi kelma, imma mbagħad semmejt idjoma, mbagħad semmejt qawl, għax anke l-qwiel kultant jista' jkollhom, jista' jkun, jiservu ta' sinonimi, hux hekk? Nafx jekk hawn xi kumment ieħor qabel nikkonkludu. Eh, Nadine. Eh, Ħanajt ħaġa żgħirek ma jimpurtax. L-ewwel ħaġa hi minni xallim tal-Malti, jiena nagħllem il-fiżika il-kollega ma' Mario Kassar. Però eh, li kultant ninduna huwa li ċertu sinonimi bil-Malti joħolqu konfużjoni mbagħad bl-Ingliż. Pereżempju, xi ħaġa li niltaqa' magħha hekk mhux rari. Bil-Malti hawn ħafna nies għandhom il-vizzju illi t-termometru jgħidulu wkoll temperatura. Poġġejt it-temperatura u allura mbagħad bl-Ingliż ħafna pereżempju jagħmlulek temperature meta jridu jgħidu thermometer. Taħwida oħra tiġi ġrat li l-ġimgħa li għaddiet stess, xaħat beda juża l-kelma light, L-IGHT, bdejt ngħid da xex qed jgħid. U bad skoprejt li bil-Malti għana dawl u elettriku il-kont ta' dawl u l-kont tal-elettriku, bl-Inglis ma toqgħodx. Ġvida beda juża light fil-kuntest ta' electricity li f'kuntest ta' physics beda jgerfex kollox. Dak li xtaqt ngħid. Forsi ħaġa żgħir oħra li Rrid ngħid għax kumpożizzjoni qajjimni għallum fuq ix-xogħol, tafu mħabba Master Chef għandna dil-kustjoni li jużaw il-kelma tipplejtja. U jgħidu da xi ksuħat għax ma jużawx il-kelma taqleb. Però kif kien qed jgħid Mario l-ewwel jien naħseb li hemm naqa' differenza għax tipplejtja nara jsu hemm dak il-konnotazzjoni artistika fiha li inti mhux sempliċement poġġejt l-ikel fil-platt imma żejjintu u ma nafx intom tal-Malti kif taħsbu fuq għad il-ħaġa. L-eżempji li semmejtu huma kollha interessanti ħafna. E, nibda minn ta' temperatura, dik hija mifruxa ħafna, hija tip ta' metonimija kif konet nitkellmu, ġifieri li f'termini popolari qisu tħallat ħaġa m'oħra, tħallat terminu m'ieħor. Però di tiġri insertat bl-istess kelma fl-Ingliż, pereżempju, meta tgħid she has a temperature, jiġifieri għandha d-deni, għandha qed tagħmel l-istess ħaġa, jiġifieri qed taqbad kelma u torbotha ma' sens partikolari li jkun ifisser ukoll high temperature, jiġifieri di bħal meta bil-Malti ngħidu dak għandu l-pressjoni. Naħseb kulħadd għandu xi tip ta' pressjoni u xejn, imma li nkun qed infissru aktar li l-pressjoni hija għolja, ma nafx kif mhuwiex bħali u xek eh, id-default. U hemm xi eżempji oħrajn, eh, jiena nitkellem ma' dil ieħor minn rasi ma l-ħarabli. Eħe, meta ngħidu għandi griżmejja, Alla ħares lewx. Imma li inti li tajt hemmhekk. Sokkor ukoll. Tajt għandi griżmejja u tiqaf. Mhm. Tiqaf hemmhekk. Sokkor oli wkoll. Għandek raġun, iva, iva. Mhm. Għax normalment jekk ma jkunx oli mhix problema. Ija. Mbagħad semmejt eżempju ieħor inti tad-dawl iva, tad-dawl huwa interessanti ħafna, ġifieri fil-bidu meta beda d-dawl kienu jużaw xi forma ta' luċ elettrika hemm ħafna forom differenti uħud issibhom fil-letteratura min jaf iġa' l-iktar dil-kelma ma tispiċċa qatt. Eh, li hemm sabiħ huwa li l-kelma dawl eh, għalija dak huwa żvilupp affaxxinanti ġifieri li l-kelma dawl intużat għall-elettriku, anke nużawha ma' apparati moderni, ngħidu kitla tad-dawl, pereżempju, hux hekk? Tista' tgħid kitla tal-elettriku jekk trid, imma għalija vera sabiħ li nużaw dil-kelma antikissima fil-Malti, xi bħalma ngħidu dawl tax-xemx, nużaw għall-elettriku li bih. Jaħdem bid-dawl, Jaħdem bid-dawl m'hawnx għalik. L-elettriku li fost l-oħrajn jiġġenera d-dawl, mhux bid-dawl biss jiġġenera, ma eh hija sabiħa. Iva, f'kuntesti tekniċi ehm, jista' jkun li kliem bħal zokkor, dawl, eh, griżmejja kif qed ngħidu hekk ma jaqdux, ikollok bżonn tmur għal kelma teknika. Imma dan jiġri wkoll fuq sm oħrajn sewwa f'lingwi oħrajn. Ehm, Hehe, ta' plejtja. Ehm, Ara, jiena li nosserva lissa huwa dan, imma jista' jkun żbaljat, li għalissa qisha l-kelma tax-chefs, tal-koki, dil-kelma. Jiġifieri jkollok ikollok professjonisti li ma jkunux qegħdin jitkessħu ta' meta jużawha, jiġifieri tkun il-kelma li jużaw huma fil-professjoni tagħhom. Bħalma l-isprejers, pereżempju, jużaw tibbejkja, Ikkonfermajtha dil-ġimgħa ma' studenta tat-tieni sena. Qed tgħidli missi ra sprayer u jgħidu tibbejkja, jiġifieri qisek kważi trid taħmiha meta biex isir. Imma dik jużaw u meta jużawha ma jkunux qegħdin x'fejn naf jiena jinsew l-Ingliż, jinsew il-Malti jew jitqażżu jew xi ħaġa hekk. Imma sempliċement ikollok f'dak il-kuntest tkun ħadt il-kelma mill-Ingliż u jkollha sens speċifiku ħafna. Li naħseb irridu nibdew naraw eh, nitkellmu fuq tiplejtja meta din tibda dieħla fil-kċejjen imbagħad. Jiġifieri meta jkollok fejn naf jiena missieri u li jipplejtjaw l-ikel lit-tfal, jiġifieri jibdew jużawha, naħseb hemmhekk imbagħad ikollna diskors ieħor. Però s'issa naħseb jiena li fid-djar, sakemm ma jkunx hemm xi kok fid-djar, nużaw taqleb, isservi l-ikel. Li forsi wieħed jista' jaħseb ukoll huwa li għal dawn il-professjonisti, taqleb Tista' tuża ma' kull tip ta' ikel, jiġifieri bħala kollokazzjonijiet, nistgħu ngħidu taqleb is-soppa, taqleb il-minestra, taqleb l-għaġin. Ikel tal-imgħar fa' speċi. Tista' taqleb taqleb laħam, tista' taqleb bajda mingħajr ma tfisser li li li inti u is-sajjara taqlibha, Ma nafx, qed insaqsi ta' ġifieri. Ovvjament tista' tuża b'mod ġenerali tajt qlibt ikun x'ikun. Kux hekk. Jista' jkun tal marfa kif qed jgħid Joseph imma jista' jkun affarijiet oħrajn. Jista' jkun sushi ukoll tkun qlibtu le biex neżaġera. Però ma nafx jekk tintużax ma' kull ma' kull tip ta' tisjir. Eh, ma fl-aħħar mill-aħħar dik il-lingwa ta' ġifieri konna daw l-ispazji u meta tidħol kelma ġdida tibda tokkupa spazju partikolari nistgħu nsemmu numru ta' eżempji, ġifieri eh, eh, Michael, jekk tippermettili naħseb li eżempju tajjeb ieħor huwa aħna fl-imgħoddi konna ngħidu tistampa, tistampa. Issa dieħla l-kelma nipprintja. Issa, erġajna sinonimi perfetti? Le, mhumiex. Għaliex? Għax, nerġa' ngħid, hemm dik ix-shade of meaning, dik id-differenza sottili li tibda tinbena bil-mod il-mod. Normalment, issa qegħdin nużawha f'dan dawn il-kuntesti, naħseb, koreġini. Tipprintja fuq il-printer tad-dar, xi ħaġa żgħira. Imma tistampa fl-istamperija l-Gutenberg. Qed tifhem? Naħseb, ma nafx, ikkoreġuni fuqha din. Jaf ikollok ukoll, għax qabel kien ikollok stampatur, kien jieħu ħsieb insomma kien ikollok naqa' stamperija żgħira magna waħda pereżempju. Imma jaf ikollok bniedem jaħdem fi stamperija kbira u jgħidlek jien printer. Verina, Xogħli biss, inħaddem il-magna tal-istampar. M'għandix x'naqsam ma' legatura, m'għandix x'naqsam ma' pre-press, m'għandix x'naqsam ma' post-press, verina sempliċiment inħaddem il-magna tal-istampar. Jgħidlek jien printer. Ma jgħidlekx jien stampatur, stampatur bil-Malti nifmu eh, jien naf kien ikun hemm xi ħadd ikollu xi daqsxejn ta' remissa jew garax li jistampa jien naf dassanti ta' ta' qarbina, jien naf xi fuljett, affarijiet hekk, mhux U mbagħad ma hemm anke l-frekwenza wkoll jiġifieri apparti l-isfumaturi fit-tifsir ikollok il-frekwenza bħalma provajt nuri b'żgħir u ċkejken. Mhm. Il-fatt li waħda tintuża ħafna iktar mill-oħra, dik hija wkoll indikattiva. Jiġifieri anki jekk m'hemmx differenzi bħala polisemija jew jew ma jirnexxilekx issib differenzi fil-kuntest. Il-frekwenza aktarx ukoll ġifieri jekk infittxu kulur u lewn jien m'għandix dubju li kulur użata ħafna iktar minn Mbagħad naraw l-oqsma ġifieri u nibqgħu sejrin hekk. Ġifieri hemm numru ta' fatturi. Mbagħad l-imġiba sintattika jien aqbad xi eżempji. Tajjeb, se jkolli se jkolli nieqaf jiena. Aħjar nikkonkludu hawn sal-ħin ukoll. Nirringrazzjawk ħafna ta' din it-taħdita interessanti ħafna. Qabel ma nagħlaq nixtieq qabel xejn jekk ikollkom xi suġġerimenti dwar xi suġġetti li nistgħu nittrattaw għidulna. Pereżempju llum Michael insemmejt fuq kif wieħed juża dizzjonarju teżawru dik tista' tkun taħdita prattika ħafna naħseb ukoll jiena. U koll minn fostkom jishtiq jissiħeb fl-aqda, jon kalla forsi kien membru maġeddiċi sħobija jew hekk, tkun għadin tajnuna ħafna jekk eh, tissieħbu. Suppost fil-ċet hemm il-ħolqa biex wieħed ikun jista' jissieħeb u anke eh, fil-paġna tagħna tal-Facebook. Għaliex inizjattivi bħal dawn ikun nistgħu naħduhom jekk ikollna s-sapport. Il-bqija ġifieri nistgħu nżarmaw. Ehm, nixtiequ nidħlu għal proġetti ikbar, ehm, però jekk ma jkollni xajnuna u ma nsibux kooperazzjoni minn nies li jistgħu jgħinuna għandna limitu sa fejn nistgħu naslu. Nistgħu ngħidulkom ukoll b'attività li se norganizzaw fit-18 ta' dan sewwa lejliet San Ġużepp. Se ssir lejla hekk informali, quiz, min ikun irid jsejħu xi ħaġa wkoll. Se norganizzaw għand it-Talbot and Bonds, il-Sky Parks hemm l-airport. Min ikun jixtieq jiġi għandna insomma l-ħolqa fil-paġna tagħna tal-Facebook u jista' jirreġistra hemmhekk. U għandna jonqos narba erba' taħditiet oħra ippjanati ġifieri sa Ġunju. Tamlu tajjeb illi xerdu l-kelma, ġveri forsi tħajru l-ħattijħor, ehm, jattendi għal-jom dal-laqat u jisegwijom. Ehm, Lantana u għal u kam jista' jkun nies biex intejbu il-prodott li nofru lill-istudenti. Ok, kolkom suġġerimenti kif qed tilkom tiddejqux titbulna ehm, u naraw x'nistgħu nagħmlu. Naħseb li għallejla dak kollox, eh, nirringrazzjakom ħafna li attendejtu. Grazzi mill ġdid lil eh, Prof. Michael Spanjol tal-taħdita u nixtieqilkom il-lejla tajba. Grazzi. Grazzi, grazzi l-kulħadd, grazzi Prof. Grazzi lilkom. Grazzi.